Sen näme üçin kesekiň ýeňsesinde gizlenýäň? Hany gel bärik! Dünýede adamyň zähmetinden pägän bir zat bolup bilermi? Biziň bijämiz ahunyň mawy düşdi. O, keramatly adam ahyry. Bu bag ahuny-da asmandan inen däldir. Ýaňalak biri ekendir, olam elinden alyp biler. Siziň gözüňiz gapylmaz, biziň gözümiz gapylar. Senem gözüň gapylyp durasy ýok. Hany ikimiz gel gowja gürleşeli. Aý, siz gowusy agam bilen gepleşiň. Gepleşen ýaly-la. Keramatly baga el urup bolmaz. Bu ýer üçin ahun sizden köp dert öküpmi? Ýeri ýer eden siziň ataňyz ahyryn. Ahun dige miwesini iýdi, siziň ataňyz bolsa bagy bag etdi. O şeýle-le. Ony hemmeleriň bilýändir. Aý, görüň-dä, Müňkürlik etseňiz köp zatdan galaýmagyňyz mümkin. Bize aýtjagymyzy aýtdyk. Hmhym. Diýmek maňa galjak dälow. Her bolýa. Onda bäş-on sany ak ýigide paltadyr pyçky beriň. Goý ertire deňiz şol ahunyň bagyny kesip taşlasyn. Ahunyň bagyny kessek, günäsi Lolluk bilen Tarhana bor-da. Gaýgysyz. Obaň çetinde biziň iki paýymyz bar. Bire ogluňky, birem özüňki. Tarhan bilen olluk biziň paýymyzy alaýsyn. Üstesine öz eşegimem banom berheýin. Görýän weli iki doganyň diýşi ahunyň almasyny etjek däl öýdýän. Işdäňe sogan iýenki ýaly, sen gowusy eşejiňi ýatagynda aňňyrt-da. Öz işiňden boluber. Bag ekin eýsem, men näzde kimmişin? Eger öläýsemem, bagyň ýanyna adam eltmen. Aman göni gapylar özi gorksa-da, ölümden gorkmaz diýme galýar. Gowaçany näme horlapsyňyz? Biz horlamyzok. Bizi horlaýarlar. Kim horlaýar? Kim bor? Elbetde, suw bölüminiň naçalnigi Mätýakup. Biz ilkibaşdan oňa Biziň ýerimiz beýikdir. Umumy ýapdan suw barmaz. Şoň üçinem Susaklyň tirseginden özümiz ýap gazalyň diýsek, ol rugsat etmedi. Hany nätjekgin? Men bärde. Her bolýar. Bu gowaçany nädip äýtdiňiz? Hum? Olaň özleri günäkär, ýolbaşçy Atabaýew. Men olara özüňiz üçin ýap gazyň diýip hem etmediler. Bular zähmetkeş däl, bir topar baý, işdäpleri gelenok. Baý? Ýap gazmaga ursat dile. Ýanyňa baran şu adamlar dämi diý. Sen olara asyl gulagam asmadyň. Meň-ä ýadyma düşenok. Häzir ýatly dur indi. Başaryp, özüňi saklamany birazjyk başarmak gerek. Kommunistmi? Howwa. Aha, hemme düşünikli. Ýeri, Mätýakup. Sen haçandan bäri Mätýakup bolup ýörsüň, a? A? Ýoldaşlar, siz suwuňyzy kime ynananyňyzy bilýäňizmi? Bu hol goňurdaky Narlybaý ahyryn. Ýoldaşlar, Gulak asýan. Näçe hukuk meselesi ýüztüje serediň. Bolýar. Onsoň ýoldaşlar bu gowaçalary nädip halas edip bolarka? Bir ýoly bar. Hawa. Beýleki ýaplaň hemmesini bäş günlük bekläp gowaçany suwarmaly. A beýleki gowaçalar näder? Olaň suwy ýetikli. Hmhym. Olar suwsaýança biz elimizden gelenini edip öz ýaplamyzy ýetişdirjek borus. A özüňiz ýetişermisiňiz? Eger raýon kömek etse on günde ýetişeris. Beýle bolsa başlaň. Hökman kömek eder hökman. Salowmaleýkim ýoldaşlar. Waleýkim. Salam. Salowmaleýk. Waleýkim essalam. Biz ýatdan çykarma welin. Ýatdan çykaryp bolmy? Geler diýip söz beripdi mä. Ýer işleň edişik. Sement ýok. O näme geldi sement ýok. Wagtynda getirmeseler ýokda. Ägerde ertir sement getirseler. Siz onda şu gurluşygy wagtynda ýetişdirip bilermisiňiz? Ynanşarys. Bolýa onda ertir sement hökman geler. Dört ýürim iki. Bäşim pereňli. Bäşim näme üçin aýallaň internada asylmagy barada maňa hiç zat habar edeňok? Şo jaý barasynda bir aý bäri meň başymy aýlap ýörsüň, şony bilýäňmi? Şol iş saňa tabşyryldy, senem etmeli. Üç gün möhlet berýän. Şol üç günüň içinde ýerine ýetirmeseň, menden oňatmaga garaşma. Gutardy. Dört ýüz ýigrimi iki. Bäşim, bu men. Men ýaňy gatyrak gygyryp aýtmadyryn, özümem duýman galypdyryn. Häkimlik täsir edýämi, nämemi? Emma internatly Miheläni welýadyndan çykaraýmagyn. O bize gaty gerekdir. Hoş. Diyce Gala Kasa Desirgeyiç. Ah. Näme diýdiňiz? Diyce Ataman diýýär. Gadyrdan Nikolaý. Entek köp köp işler el urulman ýatyr. Ýurdumyza pagta gerek. Diýmek esasy zat suw. Oň üçin bolsa täze täze kanallary. geçirmeli. Kanal geçirmek üçin bolsa maşyn gerek, maşyna bolsa ýangyç. Ine gördüňmi? Bir işe başladyňmy, beýleki iş-de ýatyşyna ýatyr. Ylymyň kömegi bolmasa biz bu işleri durmuşa geçirmek asla mümkin däl. Ine akademik Utginam Öň SSR Ylymlar akademiýasyna ýazan haýyşymyzy goldapdyr. Türkmenistanyň halk hojalygyny ösdürmek barada ýörite sessiýa çagyrmaly diýen pikirimizi goldapdyr. On bäş ýyl mundan ozal Moskwa ýalak ýerden bir çopanyň haýyşy boýunça akademik geldi pikir edýän. Sen bir oýlanyp gör. Ýene on bäş ýyl geçer.

Biziň respublikamyzy guranlaryň iň esaslaryndan biri bolan Saýgysy Atabaýew bütin ömrüni halk üçin hem respublikanyň geljegi üçin sarp etdi. Şonuň üçinem biziň halkymyz özüniň wepaly ogluny hiç wagtda unutmaz.